Hemmelere salam. Geliň biz bu gün şular ýaly almaly, tarçynly zefir ýasalyň. Bu zefiri bir ýasap iýip görseňiz soň bazardan magazindan başga taýýar zefir almarsyňyzam özüňiz ýeke özüňizem bir porsiýasyny iýip gutararsyňyz diýip aýdaýynda. Gaty gowy gaty süýji bolýa hem almaň ysy çagaşy gelip hem tarçynyň ysy gelip hem ýumşajyk. Ondan bir hili gaty gowda zefir diýseň zefir bolýan ekende. Geliň biz bu gün şol zefir ýasalyň. Bize gerek zatlar 150 gram almaň taýýar püresi, 300 gram şeker, 80 gram arbal, 1 ýumurtgaň agy, 100 gram suw, 6 gram agar. Agara mine şular ýaly agar-agar diýip ýazylgy paçkaja ýüzünde ýazylgydyr. Şo gerek birem Dörtden bir çaý çemçejigem tarçyn gerek. Tarçynam ne şular ýala, orslar koritsa diýe, şondan gerek. Bize ilki bilen bu zefir ýasamak üçin almaň püresi gerek. Alma-da şu biziň öz ýurdumyzda bitýän çülýeň almasy bolsa ol has gowy bolýar. Sebäbi biraz turşyja bolýar ol. Hemem suwluja bolansoň birhili zefirde soň almaň tagamy has öňe çykýar-da has tagamly süýji bolýar. Şoň üçin öz ýurdumyzda öýtýän çüliň almasyndan al. Şoň bir ýarym kilesi dört ýüz gramy bir porsiýa ýetýä. Şony alýasda, şondan püre ýasaýa. Almalamyzyň daşyny ýuwýasda, ilki ýukajyk edip gabygyny artýas, soň içiniň çigidini zadynam aýyrýasda, kiçiräk-kiçiräk ownugrak edip dörtburçla-dörtburçla edip dograşdyrýas.

Biziň pürämiz bişdi, almalar gowy ezildi, gowy püre boldy. Indi muny alýasa, ilki süzgüçden geçirýäs. Ondan süzgüçden geçiren pürämizi ýene pitijige yzyna guýýasa, üstüne 130 gram şekeri, 4-den 1 çaý çemçejik tarçyny atýasa, Ýene pesejik otda goýýas şo şeker eremegi üçin. Ony gaýnatmak gerek däl şeker erese otdan düşürýäs. Ondan soň ýene bir gapjagaşa alýasda agzyn paketjik ýapyp goýýas şony gowy bize püre sogar ýaly paketjik ýapyp holodilnikde goýýas eger wagtyňyz bolsa bir gün öň ýandan edip goýuň buz ýaly bolar ýaly has gyssansaňyzam bir iki üç sagat holodilnikde durmaly şol gowy sowamaly. Zefirimizi edip başlalyň. Ilki şu gowy sowap halajinlikde sowamaga goýan almaň püresini gabymyza guýýas. Mikserin gabyna guýýasda üstündenem ýumurtgaň agyny guýýas. Ýumurtgaň agam almaň püresem gowy buz ýaly sowuk bolmaly. Şol ikisini guýýasda mikseri ilki pessejigine işledip başlaýas. Eger siziň hem mikseriňiz şular ýaly stoluň üstünde durup özi bulap bilýän bolsa, onda bul bulap durka gapdaldan syrownam ýasaýar. Ýok, siziňki ruçnoý mikser bolsa, onda ilki şu pürämizi ýasaýas, pürämizden zefir ýasap, syrowyny soň ýasaýas. Mikserimiz işläp durka hemme zadymyzam taýyn edip goýýas. Ilk-ä şu mishok gerek, ujunyňam nasatkasy gerek. Şeýle Nasatkajygyny dakyp, çüýşäňi agzyna geýdirip goýýar. Biram silikonowy kowrik ýa-da ýagly kagyzam gapagyň üstüne çekdirip goýýar. Şolaram taýýar bolmaly. Soň zefir taýýar bolandan soň, o zatlary haýdap etjegem bolsaň, bahym doňýar-da zefir. Şu agar-agar diýilýän zat çalt kişlemeseň, soň bahym doňýar, gabyň içindekä doňaýýar. Şonuň üçin öňünden taýýarlaşdyryp goýmaly. Göni taýýar bolandan mişoga guýup,

Zefirimizi mikserde gowady, bulap, bulap şuň ýaly a köpük bolup köpelip gataýança kän işledýäs. Ilki pesiräjigini işledýäs, soňra bolsa güýçlendirip, güýçlendirip ine şuň ýaly a köpük bolup gatyja bolýança işledýäs. Ýaňky diýşim ýaly eger siz elle mikserde bulajak bolsaňyz onda ine şu bolýança ilki ýasaň şuny ondan soň sirop ýasap başlaň. Ýöne meňki ikisem bile işläp bileni üçin men sirobynam gapdalyndan ýasadym ine meň sirobymam taýýar boldy. Sirobymyzam nähili etýäs şu pessejik otda goýýas-da bulap gaýnadýas ondan gaýnap başlandan soň bulaýas-da eger şol Sirop birazjyk reňkini üýtgetmeli, azajyk saralyp başlaýar hemem şeýle bulaňda çemçeden şeýle uzyn tapak ýalak bol, üzülmän dursa şo bollugy ýok. Şeýle bulak göreňizde üzülip-üzülip gaçýan bolsa, aşak üzülip-üzülip damýan bolsa, onda entek bolmadygy. Şony bulaňda uzynja tapak ýaly uzak gidýän dereje bolanda, ondan soň düşüräýýäs otdan.

Şu syrowymyzy guýanymyzdan soň indi kän işledip durmak gerek däl bir iki mint aňry gitse bir üç mint ýaly işle diýýär şuny gowja garyşyp indi goýaly gataşdy indi bolşak gaty sowamaka gyzgynlygy barka gyzgynrajykka mişomyza guýmaly ýogsam gabyň içindekä doňar ola şuny görüň indi şular ýaly gyna goýaly gataşdy elläňizede gyzgynlygam gowja bar şonda bes edýäse indi trawy mişomyza guýýas. Indi biz kän haýal ýagallyk etmeli däl, şu taýda haýdabrak işlemeli. Gatamaz ýaly. Şonuň üçin haýdap mişogy ýönümizden soň şu halyjyň üstüne silikon we halyjyň üstüne goýup çykmaly. Eger oň ýaly ýok bolsa, silikonyňyz ýok bolsa, Ýagly kagyzam bolsa bolýar, ol duhowkaň zat bişireňde aşagyna goýulýan ýagly kagyz, şonam şuň ýala goýup, şoň üstüne-de şeýdip sykyşdyryp çykýas, hemmejesini haýdap-haýdap sykyşdyryp çykýas. Hemmesini bolanymyzdan soň taýýar zefirleri öýde stoluň üstünde bir sekiz-on iki sagat goýýas, şu Daşy kakar ýaly gataşar ýaly. Holodilnik zat gerek däl, stoluň üstünde dursa bolýa. Zefirleme on iki sagat bolup geçdi, ine şeýdip elläp görýäs, şu eliňe ýelmeşmese boldugy, şo gataşsa boldugy. Daş ýüzi gataýa, arka ýüzem ýumşak bolup durmaly, şo biri-birine ýelmeşmegi üçin şeýle goparyp görüň. Ine, şeýdip ellärsiňiz bolýa, ine, arkasam ýumşakdyr. Ine, şonuň ýaly bolandan soň, ine, taýýar bolduk. Ony, ine, şeýdip, ikisini bir-birine ýelmeşdiräýýäs. Ine, ondan bunam daşlaryny şeýdip şaharyny pudra bulap çykýas. Eliňe ýelmeşip durmaz ýaly şaharyny pudra bulaýas-da, oňam artykmaçlaryny şaharyny pudraň Ha, kän düşmez ýaly şeýdip kakyşdyryp aýyrýas-da, bir podnosa örüp çykýas. Zefirlerimiziň taýýar bolup bolmadygy her kimiň öý temperaturasyna-da bagly bolýar. Öý gyzgynrak, sowugrak, her kimiňki birhili-de, şonuň üçin bir sekiz sagatdan on iki sagat aralygy diýýänimiz şol. Siz hem daşyny elläp görüň, şu bir sekiz sagat geçenden soň kakap başlasa, eýýäm şo bollugy hökman on iki sagat bolmaýan ýagdaýynda-da, Daş kakap ele ýelmeşmeýän bolsa şo boldugy. Ýok, on iki sagat bolanda-da daş ýeri eliňe ýelmeşip dursa, onda ondanam bir azyrak köpräk goýmaly bolýar. Şol daşy eliňe ýelmeşmeli dälde şoň taýýar zefiriň. Ynha, şeýdip hemmesini özüne meňzeşräjikleri bilen bir-birine ýelmeşdirýäs-de, barynyň daşyny sahyryny pudra edip, hemmesini taýýarlaýas. Şu wideom göwnüňizden turan bolsa, Onda laýk goýmagy ýatladýan. Goý sizede peýdasy degsin, goý ýenede köp adamlar peýdalanar ýaly öňräge süýşmegimiz üçin laýk goýuň, podpiska boluň, agzamyz köpeldigiçe köpräk adamlar görer ýaly, bir meňem hemem edýän zähmetimiň ýerine düşýändigini biler ýaly, halka biraz peýdasy degýändigini görerin ýaly laýk goýmagy ýatdan çykarmaň. Ynha, biziň almaly, tarçynly zefirjiklerimiz taýýar boldy. Görüň, şol suratlardaky ýaly, instagramlardaky ýaly owadan, ýumşajyk, elläp gör öňde-de. Ynha, ýumşajyk bir mysmyllap duran ýalyjak. Gaty gowy, hem ysy almaň, tarçynyň ysjagaşy gelip, bir ýakymlyja iýesiň getirýänje-de. Ine içine bölüp göreliň. Içem ine şular ýaly. Içem bir hili azajyk purjin ýaljak, rezin ýaljak, öýjük-öýjük. Gaty gowy zefir bolýar. Sizem ýasansaňyz noş bolsun, şowly bolsun.